Hai begulai aku baru dara nyadi sebedau aku nusui ka kita cerita aku minta ampun dulu laban beberapa minggu ke udah aku empai ngirum cerita laban Aku ke rengok. Nyadi diatu aku ngemaika kitai cherita. Nyadi cherita tu datai ari Zifa. Nyadi nama nya semina nama kelulu. Au aku mai kitai ninga cherita. Cherita sida. Sifa sebilik di Regau maya pindah ngagai rumah baru sida. Nyadi antu ke ngeregau sida Sifa tu ukai ngeregau siku tauka dua iku aja, tang semua sida sebilik dikeduan antu ba rumah baru ke endur sida Sifa diau. Aku ngumbai kitai bekelela enggau sida Sifa sebilik au. Nyadi sifa sebilik bisi enam iku. Iya nya sifa menyadi sifa ke tuai ke lelaki menyadi sifa ke biak amat enggau apai indai lalu siku pembantu rumah sida sifa. Nyadi apai Siva tu chukup iya enda pechaya ke cherita-cherita antu tauka kisah-kisah seram. Laban apai Siva tu asal urang ari menua Ribai. Nemu kita nama utai Ribai ko kitai nya menyadi? Au. Umm, nyadi ribai tu dikumbai kitai menua orang putih tauka tau mega disebut kitai menua ribai. Nyadi sida sifa sebilik baru pindah ngagai menua Miri. Hai orang Miri, nama berita? Salam ngagai kita dia au, salam ngagai bala orang Miri au. Nyadi, pulai ngagai cherita baru. Nyadi maya sida Sifas bilik pindah ke Miri, dia deh apai enggau indai Sifa lalu meli rumah sereta alu ngerenovate rumah nya. Kenu ku cherita, orang ke sama diau ba taman perumahan ke enda jauh endur apai enggau indai Sifa meli rumah. Rumah ke dibeli apai enggau indai Sifa udah puang sepengelama dua belas taun nadai orang diau. Apai Sifa pun enda irau sereta enda kiruh ke utai nya ne. Enda kiruh ke cherita-cherita ke ditusui orang ke sama ba taman perumahan dia. Tang apai Sifa. Enda kiruh ke nya, Apai Siva pen mel Apai Siva pen enda nanya nama kebuah rumah tu tau puang nadai orang sampai dua belas taun. Apai Siva enda kiruh sekali. Ba runding Apai Siva nadai ngawa ku iya laban rumah lama nya deka direnovate baru nyadi baka rumah baru, pia ku Apai Siva. Maya Siva sebilik meling lalu meda sereta ngechik rumah ke dibeli apai seduai indai Siva, nyadi cherita tu sebedau rumah nya. di renovate au. Enda mukai mukai menyadi sifa ke mit nyabak lalu jari iya nunjuk ke rumah sida sifa. Tang sida sifa sebilik enda kiruh laban sida bejangka engka menyadi iya nya lapar tauka aus deka nusu kira baka nya meh. Sida sifa pun nadai ga mayuh pikir maya nya. Di pandak ke cherita. Sepengudah rumah sida sifa tembu di renovate dia. Pindah meh sida Sifas bilik ngagai rumah baru nya. Kitai tama mimit ba rumah sida Sifa au. Nyadi, rumah Sifa tu didiri ba tanah ke chukup iya luas. Nyadi rumah sida Sifa bisi ngembuan tanah lapang mega. Au, nyadi ba tanah lapang ba luar rumah. digaga ke bilik mit laban deka diasu endua bala pemantu rumah diau tauka ngenduh nyadi uh, siti pagar tang lain atap. Kira pia meh ya. Uh, nyadi sepiak rumah Siva bisi rum, Kira-kira kira ke jiran iya meh nya. Nyadi salah siku ari jiran Sifa nya ke nulung ngerenovate rumah Sifa dulu tadi. Nemu kita kan rumah Sifa tu ba tengah-tengah au. Mula-mula diau ba dia nadai nama-nama. Tang bisi sebulan sida Sifa sebilik diau ba rumah baru bisi utai nyelai nyadi. Baka ke nemu ke utai nya. Engka iya meri salam bekelala kini nyadi cherita sida sifas bilik begempuru ba bilik besai laban meda cherita ba TV. Bisi deh pemantu rumah sifa ba dapur enda mukai agi bekemaska utai. Tang enda mukai-mukai dia deh pemantu sifa manjung chukup iya penyariah. Nama agi berumban meh sida sebilik. Ngelawa pemantu rumah ke ba agi ba dapur iya. Dia apai Siva pen alu nanya nama utai. Dia pemantu sida Siva madah iya bisi meda buak uh, ba penyidut asap ba atas dapur ku iya. Apai Siva pemadah um, engka salah peda dek nya engka dek nda cukup rehat pia ku apai Siva. Dia indai Siva pen Alu ngasuh pemantu rumah sida iya ngetu dulu gawa. Nama agi tama ke bilik iya empu meh pemantu nya tadi. Beberapa minit udah nya, sida sifa sebilik pen alu nampung meda cherita TV, uh, meda cherita ba TV baru. Maya sida ke benung meda TV dia dai mai adik sifa ke biak nyabak. Alu jari iya nunjuk ngagai TCTV ke benung dipeda sida sifa sebilik. Betu amat ga maya nya. Siva ngau menyadi iya ke tuai ninga bisi munyi orang indu nyabek. Seduai pun nanya indai seduai. Mak, bisi ninga munyi orang indu nyabek di tadi. Ko Siva ngau menyadi iya ke tuai wai. Dini bisi orang bukai nyabek nya adik seduai nyabek pia ko indai iya. Ukai. Nyawa orang indu nya abek. Abang ninga meh tadi kan abang, pia ku Sifa. Aku nadai ninga nyawa orang bukai agi nya abek selain ari adik seduai, ku indai Sifa. Adik seduai nya abek engka lapal ka nusu. Seduai pulai ke bilik peninduk dulu. Alu tinduk, pia ku indai Sifa wai ngasuh bala anak iya tinduk. Seduai pen alu tama ke bilik. uh, tama ngagai bilik peninduk di rempu. Apai Sifa nak kira wah temu mula TV. Nyadi uh, ulih apai Sifa ke ndak percaya kisah horor-horor nya dah wai, ndak percaya ke kisah seram, uh, kisah cerita hantu. Udah habis bedau lagi, Pak. Udah habis. Bedau lagi panjai. Takah lima hari udah nya. Nyadi, kisah kedua tu diasai ke menyadi sifa ketuai enggau pemantu rumah sida. Nyadi sifa apai, indai enggau menyadi iya ke biak nemuai alu gemalam ba rumah ini iya. Menyadi sifah ke tuai dibai tang iya enggai enggau laban kaban iya ka bemain ke rumah ku iya. Nyadi orang ke bisi ba rumah iya nya pemantu rumah enggau menyadi sifah ke tuai au. Maya pemantu rumah nya benung duduk ngemas utai dia, Dia iya asai ke bisi orang ba belakang iya, tang iya enggai kiruh. Dia pemantu rumah nya beyako kediri dalam ati, Engka enda chukup tinduk aku, ko iya. Enda mukai-mukai, iya bisi ninga orang nelai iya betul-betul ba pending iya. Aku nguluka dek. Pia ku utai nya dinga iya wai. Nama agi deh benung pemantu rumah nya Ke angkat, dia iya meda enda mukai-mukai, meda indu baju burak enggau buak ke chukup iya panjai bediri ba luar cheremin. Nyadi iya ke kiru-kiru duduk nusun utai ba dapur tadi semak enggau cheremin. Nyadi indu ke peda pemantu nya didinga iya ke tawa. Nama agi deh pemantu rumah ke meda nya alu lari meh tudah tuai iya. Maya datai ba bilik besai, nemu nya kaban menyadi Sifa sigi udah datai maya nya. Laban menyadi Sifa enggau kaban iya agi lipat ba bilik besai, tang pemantu rumah enggau enggai nusi nama laban pemantu agi takut. Tang, tambah mega enggai ngenakutka kaban nyadi sifa ke dia. Tang maya menyadi sifa meda pemantu rumah sida ya nemu-nemu ya wai. Au. Mansang menyadi sifa ngagai pemantu rumah, dia ya nguji nenangka ati pemantu rumah nya. Udah pemantu rumah nya sida Tenang dia menyadi sifa pen madah ke diri ka ke jamban. Nyadi rumah sida sifa bisi dua iti bilik jamban nyadi siti ba atas siti da ba baruh. Nyadi bilik jamban ba baruh jarang amat dikena agi pen pemantu rumah bisi bilik Uh, jamban enggau bilik mandi ke diri empu. Nyadi menyadi sifa ke ka kemi tu tadi, kemi ba jamban baru. Maya nya tama dia ia tekenyit laban bilik jamban ba baru enda kala-kala bisi cermin tang ia meda Enggau nyemetak bisi pantulan iya empu ba cheremin semengudah iya ke kemi, dia iya lalu nanya pemantu rumah sida, Ibu, kemaya bilik jamban baru ah bisi cheremin? ku iya. Dia pemantu rumah nya madah, Nadai cheremin deh. Pia ku saut pemantu rumah nya. Dia pemantu rumah nya lalu mai menyadi sifa meda cheremin ke dipadah ke iya nya. Laban pemantu rumah nya chukup nemu au. utai ba rumah dia, laban Iya ke ngemas sereta nuchi utai dia. Maya seduai udah datai ba jamban, dia menyadi sifa ke tuai alu nunjuk ke cheremin dipeda iya. Amat bisi maya maya seduai bediri sereta berati ke cheremin, dia enda mukai-mukai ayah seduai ba cheremin bebalik nyadi ayas aki tuai orang. Peda seduai iya, aki tuai nya alu bejaku. Tu rumah aku. Nama ngaga bilik jamat endu bira kemi pia ku apai tuai nya wai. Dia iya dia deh menyadi sifa enggau pemantu rumah nya pen alu lari pansut keluar rumah. Nyadi tinggal meh kaban. Menyadi sifa laban kena nemu utai tadi genung-genung bebilik uhh bebilik besai. Nya tadai tadai tang enda lama udah nya nitih aga kaban menyadi sifa ninga menyadi sifa ngangau kia lapo deh enda lari kitu kitu lari kitu pia ko menyadi sifa wai ngangau ke kaban e nya baka ni enda lari pemantu rumah nemu bilik jamban nya sigi nadai cermin tu tiba bisi cermin kedua Mula ayas duai udah nya, nyau bebalik berubah nyadi ayas ape tuai orang. Pansut ba cermin, sapa enda lari orang meda ukai baka nya enda pia ah. Bisi sebulan udah nya, penyelai nyadi baru. Tang serak tu Sifa empu kena nyadi ba part tu asai ku chukup ya seram. Sesilap ari bulan ulih nabanka nyawa. Nyadi cherita tu iya nya baka tu. Indai Sifa enggau pemantu ke pasar meli barang dapur. Menyadi Sifa ke tuai bejalai bemain lipak enggau kaban iya. Apai enggau menyadi Sifa ke biak agi ba rumah ini maya nya Sifa agi dalam bilik peninduk iya meda cherita. Au. Meda cerita ba telefon alu nguda pemakai uh, au alu nguda pemakai ya. Udah pemakai ke diuda sifa ba telefon nya tadi udah datai. Nadai angin, nadai ribut. Anak mukai-mukai laki ke nganjung pemakai sifa nya tadi pen alu bejaku. Bejimat diau ba rumah tu. Pia ko laki nya alu bejalai baru. Maya nya Sifa heran nama ga laki nya munyi nya. Ko iya tang iya enggai mayuh pikir uh, pikir kena mukai-mukai meh. Sifa penyau ga ke dapur laban deka ngadu ke pemakai ke dibeli iya nya tadi. Alu ka meri ikan ba kulam ikan nya ba belakang rumah iya makai ke iya. Nyadi ba belakang rumah Sifa bisi uh, Sifa bisi digaga ke apai iya kulam ikan. Dipandak ke cerita, udah Sifa tembu ngadu pemakai iya, Sifa pen alu bejalai ke belakang rumah nuju kulam ikan alu meri ikan makai. Maya Sifa meri ikan makai, dia iya Ngasai ke bisi penyelai bekulam ikan nya. Nah, kita akan nemu nama penyelai ya. Ba kulam ikan sida Sisyphus bisi mayuh buak. Ba dalam kulam ikan. Nama deh Sisyphus pun deka meresi kulam nya uh, enti nak Persi, ngaika ikan tu telan ke buak nya, mati bisi ikan aku. Pia ko Sifa wai. Benung Sifa meresi kulam nya, iya pen alu narit buak nya. Nyadi buak nya dipeda iya cukup panjai. Benung iya narit uh, buak nya, tenda mukai-mukai. Ari ujan bangat. Enda mukai-mukai, Sifa ngasaika bisi orang narit jari iya. Dia Sifa pen alu labuh ke dalam ai kulam nya. Udah labuh, Sifa alu nguji nyemerai tang iya ngasaika diri enda ulih nyemerai laban kaki iya asai bisi orang narit ke dalam ai. Tambah mega, kulam ikan nya masih penalam ga. Pemuah Siva ke ka nguji nyemerai, iya pun minta tulung. Nasit ga bisi jiran iya ke ba luar rumah benung nyiram bungai ninga Siva minta tulung iya pun alu beguai-guai nulung Siva. Jiran nya pun alu narit Siva ke pantai. Udah iya narit Siva ke pantai iya pun alu bejaku, Endu, nemu ku nama kebuah nuan labuh ke dalam ai ke. Enti ba kulam tu bisi buak, anang kiruah nemu buak nya nyau kediri. Empu pia ku jiran iya nya. Sifa pan lalu tekenyit ninga jiran iya nya munyi nya. Laban Sifa ka nanya tang iya enggai laban ba ati iya agi kesal. Iya pen alu tama ke bilik. Iya enda nusi utai ke diasaika sida sebilik. Ari siti Sifa sakit wai. Au udah ke labuh hari kulam utai nyelai pen nadai agi uh, utai nyelai pen nadai agi nyadi baru ne. Tang dah lama ngetu. Enda lama, ngetu beberapa hari aja, bisi deh ari siti Sifa duduk meda TV ba bilik besai. Pemantu sigi udah tama bilik iya empu. Nyadi ba nyadi bala Sifa sebilik ke bukai agi ba baru ba rumah ini iya agi ba rumah ini Sifa. Nyadi Sifa ke meda TV tu tadi nyau tu tinduk. Nyadi Sifa ke tinduk tu tadi nyau bemimpi. Mimpi Siva chukup iya penyeram. Ba dalam mimpi Siva, Siva bisi meda orang mansang asuh iya. Nyadi orang ba dalam mimpi Siva nya enda dikelala iya. Orang ke dalam mimpi Siva deka ngemai iya tang Siva enggai. Dalam mimpi Siva iya, iya pen deka ngelari kediri. Nyadi Siva ke belanda nya tadi teterap. Iya pen alu tedani. Maya Sifa terani dia Sifa bisi meda siku indu duduk ba sofa melakang ke iya. Dia indu nya pen alu bejaku. Dik menya manah jaga rumah jaga manah rumah aku. Ku iya. Aku deka nanda dik awak dik selamat. Enda mukai-mukai, indu nya alu ngurik jari Sifa ngena lunga. Enda mukai-mukai, Sifa pun tedani baru ga nya. Jadi Sifa tu tadi bemimpi dalam bemimpi. Nemu kita dua kali bemimpi Sifa tu tadi. Eh, uh, nya dua kali bemimpi Sifa tu wai wai. Uh, kita kalau bemimpi dalam mimpi, Enti kita kala, tau kita bekunsi enggau aku. Au, nama mimpi kita nya? Uh, kita nampung cerita kita baru. Nyadi, sepengudah Sifa dan Ni, ari mimpi iya nya tadi, dia ia alu berati ke jari iya ke diuriak indu nya ngena lungga. Amat bisi bekau jari, uh, bekau uriak wai, jari Sifa nya tadi. Agi tang nak pedis, ku iya. Sifa sifa pun heran sama ada nya tadi mimpi tauka amat-amat nyadi. Sifa pun ngai ga mayuh fikir ia semina semayang dalam ati diri empu aja. Beberapa hari udah nya, bisi baru ga penyelai nyadi. Tang, ke sekali tu nyadi ba apai Sifa, ngujung ke apai Sifa uh, arap serta percaya enggau hantu. sereta kisah Urua nyau. Iya selalu iya selalu iya. Meh enti orang nusui ke kitai sigi enda pechaya kitai enti enda kitai uh, enti enda kitai empu ngasai tauka meda utai nya enggau mata diri empu enda pia ya. Nyadi apai apai Siva tu pulai gawa malam. Datai di rumah pukul 11 malam. Maya apai Siva Udah datai di rumah. Rumah sigi udah sunyi sereta petang. Semina api jalai ke manchau terang. Baka ni enda petang sereta sunyi, orang sigi udah tinduk jam nya. Udah Apai Siva datai ba rumah, iya pun muka pintu, tang maya iya muka pintu, iya bisi ngasaika kaki iya bisi tetendang ke utai. Nyepi diri empu tetendang ke utai. Dia apai Sifa pun lalu beguai-guai ngidupka bil, uh, api bilik besai. Maya api udah hidup, kita akan nemu nama utai sifat apai Sifa tadi. Apai Sifa meda pala au pala orang ke senyum ngagai ia. Tambah mega, apai Sifa meda tubuh ke ngempu palanya berdiri degi-degi enda jauh ari jenila. Nama agi deh Apai Siva pen alu nyerawah sereta luput. Tau, alu luput Apai Siva tu tadai wai. Maya ya, uh, maya nya Siva ke agi empai tinduk laban agi meda cerita ba YouTube ninga apai ya ke nyerawah. Dia Siva alu beguai-guai nuju ruang bilik besai. Maya Siva udah datai dia Siva tu sigi bisi uh, sigi Udah meda indai iya duduk ba sepiak apai iya laban deka ngenanika apai Sifa tadi sereta nenangka apai Sifa. Udah ga baru pulai gawa uti malam ditundi pala nya ga agi ni enda tudah sapa enda luput. Pulai ke rumah lelak-lelak nemu nya betemu enggau antu ga. Tusah, tusah. Lelak gawa pulai ke rumah deku di keduan antu ga tudah apai siva au. Nyadi, belabuh ari malam nya baru apai siva tu pechaya ke antu tauka baru pechaya ke kisah orang rambai. Ha. Nyadi, kisah horor kepenudi tu ditusui Sifa au. Nyadi, ba rumah Sifa bisi balkon. Nyadi, enti kitai duduk ba ruang tamu, duduk ba sentang ba bilik besai, kitai meda atas balkon. Uh, kita ulih meda orang ba dia laban rumah Sifa tu tadi bisi dua tingkat. Au. Jadi enti kita duduk ba ruang tamu, ulih kita meda orang ba bakon. Jadi enti orang ba bakon pun ulih meda kita ba ruang tamu. Ah, bakanya ya. Jadi Urung iya pukul enam ngagai pukul tujuh, Sifa tu agi bepeda ke TV ba bilik besai. Enda mukai-mukai, Sifa tu tadi asai ke bisi meda orang mansa ba balkon. Tang, Sifa bejangka engka ke nya menyadi iya ketuai kini. pia ko anak ati Sifa. Laban menyadi Sifa maya nya pen uh, agi bisi ba rumah. Maya Sifa ke gining-gining merening keliling iya, nemu nya menyadi iya bisi ba dapur. Sifa pun mulai nanya mati. Maya iya merening-merening, ngagai balkon baru enda mukai-mukai, iya bisi meda siku indu muai diri ari balkon lalu deka ningang tudah Siva. Siva nama agi nyerawah meh tudah tuai. Siva teingat bendar sebedau indu nya muai diri ari balkon, indu nya Senyum dulu ngagai Sifa. Ninga Sifa ke nyeruah dia deh menyadi Sifa ke tuai pen alu ngelawa Sifa nanya kebuah nama kebuah Sifa tu nyeruah. Nyau. Nyadi Sifa tu tadi madah iya bisi meda orang muai diri ari barkon tang menyadi iya nadai ga meda utai. Pulai ke atas bilik dai nada uh, pulai ke bilik dai empu dai. Nadai utai dia, ba kitai anang kelalu meda cherita entu. Pia ku menyadi Sifa wai madah ngagai Sifa. Nama agi deh, pulai meh tudah Sifa ke bilik iya empu. Nyadi pengudah Sifa datai ba bilik iya empu, dia deh Sifa tu alu deka mandi. Au, bisi beberapa minit Sifa udah tama bilik mandi. Enda mukai-mukai, Sifa tu bisi ninga orang bejaku. Sifa, Anang kelalu lama nuan mandi, enti nuan udah tembu, besilih auk. Auk mak pia ku Sifa. Nyadi kenu ku Sifa empu, enti Sifa mandi iya sigi lama. Ha. Udah Sifa nyaut, dia Sifa tegenu wang kediri. Ukai apai enggau indai aku agi ba rumah ini. Pia, ku Siva bejaku dalam ati. Nyadi, start baru ga Siva tu enda nyamai ati. Tang iya bejangka engka indai enggau apai udah pulai benung Siva ngering ke buak ngena hair dryer. Baka nya baru ga bisi orang ngetuk pintu bilik mandi lalu bejaku, Siva, jampat agi nuan mandi. Enti udah temu besilih au. Nyadi sifa andal meh ati tudah sifa tu tadi. Bejangka engka ke apai enggau indai ama udah pulai. Au, ku sifa. Maya sifa ke udah temu mandi. Nyadi ba depan bilik mandi sida sifa tu bisi cheremin. Maya sifa nukangka pintu bilik mandi nya tadi.

Udah Sifa ke ngeleda, dia iya alu beruman ngelawa bilik peninduk menyadi iya. Maya Sifa udah datai ba bilik peninduk menyadi iya, dia Sifa meda mua menyadi iya sigi udah pucat kelat wai. Baka orang ke nadai darah. Nyadi, maya menyadi Sifa ke ka kemik udah pansut, dia iya meda bisi indu Baju burak sereta mua anchur sereta pucat depan pintu bilik mandi nya. Nyadi, utai ke peda seduai iya menyadi sebaka alai. Au, utai ke dipeda seduai menyadi sama. Nya kebuah menyadi Siva berumban tama ke bilik peninduk iya empu. Nya meh, nama kebuah mua menyadi sifa tu tadi dipeda sifa pucat keladau? Enda lama udah nya, sifa pun lalu tama. Seduai pun sama takut. Seduai alu berumban telipun ngagai apai enggau indai seduai ngasuh apai enggau indai iya jampat pulai ke rumah. Sepengudah apai enggau indai sifa datai, Seduai pen alu nusih semua utai ke nyadi ba seduai iya ke udah diasaika seduai iya. Maya nya mega, pembantu rumah pen alu nusui semua utai ke kala nyadi ba iya bebulan-bulan ke udah. Nama agi deh, sida sebilik pen alu ngintu rumah nya. Udah rumah nya diintu baru utai dia badu ngeregau agi. Nyadi, menyadi Siva ke biak nya tadi enggai tinduk ba rumah Siva. Aa nya kebuah iya nadai masuk ba cherita tu pengudah iya ke nunjuk-nunjuk utai sepiak TV nya tadi au. Nyadi semudah rumah nya diintu. Sida baru menyadi sifa ke biak uh, ka diau berumah nya. Uh, jadi udah ya ke nunjuk nyabak nunjuk-nunjuk utai CCTV dia setiap malam jadi sifa tungai tinduk. Uh, ah, baik orang tinduk ba rumah ini baru ya ka. Ia ngai pulai ke rumah sida yang empu agi au. Udah ya ke nyabak nunjuk utai CCTV. Nya kebuah nadai masuk ba dalam cerita tau. Nyadi ke nya cherita iya. Sepengudah rumah nya diintu baru menyadi iya nya ka tinduk ba bilik sida iya empu, ka tinduk ba rumah sida iya empu. Nyadi nadai ngawa agi meh rumah sida iya. Nyadi rumah nya pun nadai ngawa agi nyadi nama kebuah rumah nya nadai orang diau sepengelama dua belas taun laban. Rumah nya suba bisi orang diau tang enda uli uh, ru, maya rumah nya laban re, enda ulih maya rumah nya laban rega rumah nya kelalu mal. Au. Hmm. Nyadi kenu ku cerita enti rumah udah lama nadai orang diau dia utai nya deka besarang dia. Au. Rumah ke nadai orang diau nya deka nyadi sarang antu wau. Nyadi cherita tu udah abis naka tu aja. Ha nyadi nya meh cherita nyadi ko Sifa bisi ga uh, penyelai mimit-mimit nyadi tang sida ya udah biasa enggau utai penyelai nyau nadai nadai baka suba agi keno ko Sifa. Nyadi Naka tu aja meh cerita kita sekali tu. Terima kasih ngagai kita ke ninga cerita aku. Ah, besai-besai terima kasih ngagai semua kita ke bisi kirim